Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, rydym ni'n ei parhau gyda'r datblygiad o'r app sydd yn swyddogaethu fel yr chwaraewr ar gyfer fideoedd. Rydym ni wedi adeiladu swyddogaethu yn ychydig yn fwy uchraddol ano fe, er enghraifft, na'r rhyn yn gallu dethol pa un o'r fideo i chwarae yn yr rhestr chwarae, ac mae'r fideoedd yn dilyn y naill ar ôl y llall yn hunan symudol, ond nawr rydyn ni'n eisiau i wneud yr app yn ychydig yn fwy defnyddiol a defnyddio'r gyfeillgar yn fwy byth. Felly, ar gyfer hyn, mae gyda ni uh, dwy newid yn y rhestr o bethau wneud yn gyntaf ar y llinell deg i arbed y manylion o rhestr o fideo yn yr llew ystyrfa y poriwr ac yn al ar y Llinell 11, y cyflestra i ychwanegu neu dileu y fideo oddi wrth y rhestr. Achos ar y foment yr ni'n cadw y rhestr o fideoedd yn y dillad fel data, codwyd yn llythrennol imiwn i'r cortaddiad, Ac felly, pan ydyn ni eisiau i ychwanegu neu dileu neu golygu y rhestr yma, mae'r hyn yn angen llawer o waith i dod i mewn i'r ffal fan yma ac wedyn i olygu fe yn waith law. Fe fyddai hyn yn well os mae gyda ni rhyw fath o'r flwch destun lle ydyn ni'n gallu alysgrifio ac i lido i mewn rhyw fath o gysylltiad i rhyw adnodd weledigol neu fideo ar rhyngwyd ac wedyn i pwyso ar rhyw botwm i atodi yr cyfeiriad hwn i mewn i rhyw rhestra i mewn yn yr cof yr poliod sef y llew o storfa Felly, dyma'r peth yr sy'n mynd i greu yn gyntaf, sef y testun blwch i mewnbynnu y cyfeiriad ar gyfer y fideo i atodi i mewn i'r rhestra. Felly, islaw yr peniad ar gyfer yr gair fideo chwaraeor ac uwchben yr tag ar gyfer yr fideo. Dwi'n mynd i mewn ysod y tag ar gyfer y gwrthrych ar gyfer y testun blwch fel hyn. Nawr, ar y llinell 39, dwi'n wedi ychwanegu yr tag ar gyfer yr gwrthrych saes mewn bynu ac wedyn yr tag ar gyfer yr gwrthrych saes botwm ac wedyn yn yr tag saes mewn bynu ar gyfer y dull Dyn wedi osod yr ehangder i fod 60 y cant o'r ehangder tudalen ac wedyn ar gyfer y prydoledd, sef cynaliwr y lle, mae'r hyn yn cynnwys yr testyn, glidwch, URL fideo fan yma, ac mae'r er, tag saith mewnbyniad hyn yn y fath o destun ac wedyn mae gyda ni y gwrthrych ar gyfer y botwm gyda'r er testun mewn osod ar y botwm ac wedyn hefyd ar y llinell 48. Dyn wedi ychwanegu yr is prodeledd union yn y dull gyda'r enw saes boddi ac mae'n cael ei Ysodwyd i'r gosodiad i boddi ar yr saith chwith, ac wedyn mae gyda ni y botwm newydd gyda'r er gair delay. Felly nawr os yr yn y cypa ffael ac yn dateblu y dudalen, beth sy'n digwydd? A dyna ni. Dyma'r y destun ar gyfer defnyddio'r i lido mewn y cyfeiriad ar gyfer yr URL o fideo ar y rhyngrwyd a wedyn y botwm i mewnysod yr fideo hwn i mewn yn y rhestr chwarae ac wedyn gyda'r yr botwm delay fan yma mae'r hyn yn ein caniatau ni i delay yr fideo cyfredol na'r y cam nesaf yw i mewnysod y ffythiannau i ymdrin â'r digwyddiadau pan mae'r er botwm neu newydd yn cael ei glicio fel hyn, na'r ar y llinell 40 yn y gwrthrych saith botwm, mae gyda ni y prydeledd newydd, sef saith ar glicio, sydd yn galw ar y ffwythiant mewn osod pan mae'r digwyddiad hyn yn digwydd. ac wedyn hefyd ar y llinell 40 nawr yn y gwrthrych saith botwm. Mae gyda ni y predoledd newydd, saith ar clicio sydd yn galw ar yr ffwythiant i dileu y fideo cyfredol. Nawr ar y gwelod o'r ffeil mae gyda ni y doi ffythiant newydd. Yn gyntaf y ffythiant mewn osod sydd yn allbynnu ar y rheoliffordd yr gair mewn osod ac wedyn y ffythiant delay sydd yn gwneud yr un peth ond gyda'r y gair delay ar yr eich byniad yn y rheol i fwrdd. Felly nawr, os ydych yn ychyp y ffael ac am dadeblu dudalen, nawr os ydych yn clicio ar y botwm mewn osod, a dyma'r y gar a sbennwyd ar y rheol i fwrdd, ac os ydych yn clicio ar y botwm delay, a dyma'r y gar delay hefyd. Wedyn, ar y foment, yr hynny'n yn dod i hyd o'r manylion ar gyfer pob un fideo oddi wrth yr gwastadol yn fan yma'r gyda'r enw a fideoedd. Felly nawr, yn atrach na defnyddio y manylion fan yma, a rydyn eisiau i creu yr rhestr o fideoedd trwy'r a defnyddiwr yn lido y cyfeiriadau o'r fideoedd imiwn yn y testun flwch ac i pwyso ar y botwm i mewnosod, ac wedyn i achub y manylion hyn imiwn yn y lleol ystorffwr y poriwr, ac wedyn i boblogaethu yr dillad a fideo oddi wrth y lleol ystorfa yn y trach nag yn ei Caled godwyd yn llythrennol yn y cod tarddiad, fel hyn. Na'r y gyntaf peth yw, dyn wedi a lenwi yr gwrthdolyn o dillad a fiodoedd gyda'r yr blaen doddiad xx hen tandyllech Ac wedyn, rydyn wedi creu yr anifolion newydd gyda'r yr un enw sef Arfedoedd sydd yn ei datganwyd ar llinell 28 fel dillad newydd nawr os rydyn yn achub y ffeil ac yn dadeblu at y dalen beth sy'n digwydd a dyna ni mae gyda ni nawr ar yr dudalen y neges gwach. Dim fideo gyda'r ffurfiadaeth cnalwyd. Neu fath o'r mimau cnalwyd. Ac mae'r hyn yn wir achos ar y foment mae'r er dillad ar gyfer y rheswm chwarae o'r redoedd yn wag. Nawr, y cam nesaf yw i boblogaethu y rhestr chwarae trwy'r uh, botwm mewn osod. Ar gyfer hyn, ar lles 40, dyn wedi mewn osod yr prodoledd saes hunaniaeth i gyfartalu i TX fideo nawr, dwn yn gallu dod o hyd o gollric ar gyfer yr blwch testun yma ar y llinell 109 trwy'r amlywolyn TX Video sydd yn cyrchu y gollric oddi wrth y dogfen trwy'r rhybedffordd i gyrchu yr elfen trwy'r hunaniaeth gyda'r hunaniaeth o TX Video. Nesaf, dwi'n wedi creu yr amlywolyn newydd gyda'r enw LF eich cynulliad rhestr sydd yn cael ei ambenodwyd gyda'r er, llinell oddi wrth y lleolstorfa gyda'r er, allwedd ef eich cynulliad rhestr ac wedyn os ydy'r er, gwerth o'r anwylyn hyn yn nôl, er enghraifft yn y sefyllfa lle mae'r er, allwedd yn y lleolstadfa nid eto ei crewyd. Felly, i ambynodi yr anwolyn LF eich rhestra i fod yn gwag, ac wedyn i cydydodi yr llinell yn y destun flwch text fideo i mewn i'r anwolyn hwn

ac wedyn i gwacáu y testun flwch ac wedyn i rhedeg y ffwythiant prif i gychwyneddio y dudalen ac wedyn yn yr ffwythiant prif neu yr size prif mae'r gyda ni yr un beth fel o'r blaen ond dyn wedi ychwanegu y nesle oddi wrth 63 i 66 sef yn gyntaf i creu yr anwylyn LFX rhestra i gyrchu yr cymwysiad oddi wrth y llot ystoffa gyda'r allwedd FX rhestra, ac wedyn os ydy ei yn nôl, er enghraifft pan nid ydy ei wedi ei creuwyd i anfynodi yr anwylyn i fod yn wag, ac wedyn i boblogaethu yr deilliad

ar yr diwedd o'r ffwythiant, dyn wedi symud yr galwad ar yr ffwythiant chwarae oddi wrth yr ardal hollfidol cyn yr galwad ar yr ffwythiant saes prif, ac dyn wedi ei mewn ysodfe ar y diwedd o'r ffwythiant saes prif, fel y gallo y dudalen yn galw ar y ffwythiant i chwarae y fideo. gyda'r yr dulliad a fedeoedd wedi eu poblogaethwyd oddi wrth y lleol ystorfa. Nawr, os yr hyn yn Llandadefyd y dalen fel hyn, ar y foment mae'r yr rhestr chwarae yn wag oherwydd nad ydym ni'n eto yn ni unrhyw gyfeiriad union yn y testyn blwch. Nawr os ry'n yn dychwelyd i'r hen ddulliad sef y gwastadolyn xx hen danylles a fyd oedd ry'n gallu ailysgrifio y gyndafredd fel hyn ac wedyn declicio arno fe ac wedyn i dewis ailysgrifio ac wedyn ry'n yn gallu lido fe imiwn fel hyn a wedyn pwyso ar y botwm mewn osod A dyna fe. Nawr, yr hynna'n gallu alodrodd yr un peth gyda'r yr alres fel hyn. A dyna ni. Dyma'r yr alwres, ac wedyn y trydydd res hefyd. Ac wedyn y pedarydd yn yr un fodd, fel hyn. A dyna ni. Nawr, y beth nesaf yw i adeiladu y ffwythiant ar gyfer y botwm i dileu. A dyma'r er

gwerth yn yr anwelyn almenegau yn cael ei arddangos fan yma is lawr yr fideo. Felly yn gyntaf ydyn ni'n yn creu yr amrywolyn lleol LFX rhestr ac ydyn ni'n yn ei

mynegai cyfredol, ac wedyn, oherwydd nid ydy'r yr rheth cyfredol yn bodoli ydyn yn namin un oddi wrth yr mynegai cyfredol, ac os mae'r hyn yn llai na'r diddim, i osod fe i fod yn diddim.

Felly, os ydyn nawr yn ychyb y ffeil ac yn dyblu y dudalen, beth sy'n digwydd? Nawr, os ydyn yn clicio ar yr pedwerydd fel hyn, ac wedyn clicio ar yr botwm i delay, Felly, beth digwyddodd oedd, fel da chi'n gweld, roedd yr rhes olaf yn llwyddiannus yn cael ei dileu oedd wrth y restra ac ar gyfer yr rhes mae'r er, manylion Islaw y fideo nawr yn arddangos y mynol ar gyfer yr rhes gyntaf, ond mae'r fideo yn dal yn chwarae yr fideo dileuwyd. Felly os ydyn ni'n edrych ar y neges gwach fan yma, mae'n yn dweud ar y llinell 103 mae'r er gothrych L SP rhestra dy ddim. yn nôl. Felly os rydyn ni'n yn gofyn y gofyniad sut rydyn ni'n yn dod i hyd o'r goddrych LSP rhestr dy ddim, mae'n hyn yn cael ei gyrchyd oddi wrth yr elfennau o'r dogfen gyda'r yr henianiaeth SP rhestr a wedyn yr menegaif olaf Felly os ydy'r yr mynegai olaf y mwyaf, sef yr olaf yn y rhestra yn y dillad a fedoedd ac arnyn yn dileu hynny, fe fyddai y gothrych dychwelyd oddi wrth y ffwythiant yma yn wag neu yn nwl a wedyn yn achosi yr gwallt sydd yn arddangos fan yma'r ar y llinell 103 Ac felly, fe allai hyn ei fod y peth a achosodd yr gwach gyda'r er fideo fan yma sydd yn chwarae er ei fod wedi ei dilewyd. Felly i datrys y trafferth hon, mae angen i mewn osod rhyw fath o brawfholiad i brawfholi ai ydy y gwrthrych yn bodoli neu y mynegai yn bodoli, ac os nad ydy, i wneud yr addasiadau angenrheidiol i osgoi unrhyw gwall. Er enghraifft fel hyn, nawr ar y llinell 103 ydyn ni'n yn prafholi ar gyfer ei fod ar gwrthrych LSP rhestr dy ddim yn nhw. Ac wedyn os ydy'r y canlyniad o'r gwrthrediad yn llai na dy ddim,

Nawr os rydyn yn clicio ar y olaf rhes yn y rhestr chwarae, ac wedyn nawr os rydyn yn clicio ar y botwm delay, nawr yn hunan symudol mae'r fideo yn chwarae yr fideo gyntaf yn y rhestr chwarae. Felly, dyma'r y trafferth wedi ei datrys yn llwyddiannus. Nawr, os rydyn yn dychwelyd i rhestro beth i'w wneud i y llinellau deg ar un ar ddeg, ynglyn â'r newid i arbed y manylion o rhestro o fideo yn yr lleol ystorfa yr poriwr ac Hefyd yr cyfleustra i ychwanegu neu dileu y fideo oddi wrth y rhestra, dwi'n meddwl mae'r hyn wedi ei chael yn ei hadeiladwyd yn llwyddiannus, felly yr dyn yn gallu troi y stwntiau neu hansiau fan Yna i fod yn dyddiad fel hyn. A dyna ni. Ac ych chi'n gallu symud nhw i mewn i'r adran cyflawnyd fel hyn. Nesaf anglyn ar doi newidiau nawr ar y llinellau deg a unarddeg, sef i symud digwyddiad

Yr cod fan yma ar gyfer yr alluogrwydd oedd defnyddiol fel pecyn yn rhanbarth o ape eraill, er enghraifft i mewn yn y gyntaf newid, i symud y digwyddiad saes ar alfain joli oedd wrth y corff tag yn unrhyw ap, mae na dim ond un tag corff. Felly os ydyn yn lleoli yr cod fan yma i galw ar yr ffosiant alfentioli ar y digwyddiad o'r Saesnig ar alfentioli union yn yr tag corff. Fe Allai hyn yn achosi cymhlethdod. Os ydyn ni eisiau i gyfrannu y cod hyn yn y sefyllfaoedd, er enghraifft, pan nid ydy'r yr gyfrychau perthnasol i'r cod hyn yn ei llwythwyd yn gyflawn i mewn yn yr ap hynny. Felly, i ysgoi y fath o trafferth hon, ydyn ni'n gallu ailysgrifennu yr un swyddogaeth yn ffordd arall fel hyn. Yn gyntaf, rydyn yn yn gallu godynnu mas yr pertoledd o'r digwyddiad hwn oedd wrth y tag y corff fel hyn. Ac wedyn imiwn yn yr adran ar gyfer yr JavaScript. Yn yr un fodd, fel yr ni'n yn ychwanegu yr randawr ar gyfer y digwyddiad ar gyfer y gwrthrych el chwaraewr, yr hyn yn gallu gwneud yr un peth ar gyfer y gwrthrych ffenestr, neu saith ffenestr fel hyn, na'r yn ytrach na galw ar y ffysiant al faintioli, union yn y tag o'r corff. Pan mae'n ein yn cael ei al faintioli, yr hyn yn gallu gwneud yr unpeth trwy'r y cod JavaScript, fel hyn, gyda'r y gothrych saith ffenestr, ar gyfer yr digwyddiad al faintioli. Felly nawr os yr hyn yn y cyber ffael ac yn llawn dateblydd dalun fel hyn,

Ac pan mae hyn yn digwydd, mae hyn yn galw ar yr ffwythiant ail-faintioli, felly nawr os rydyn yn ychyp y ffael, ac wedyn yn llawn data'r dudalen, fel hyn, ac nawr os rydyn yn yn ail-faintioli y fforil fel hyn, fel da chi'n gweld, mae'r rhestr chwarae yn ail-faintioli yn ei uchder, ar yr un uchder neu yr un gwastad-lun fel y fideo. Felly, yn ôl yn y rhestr bethau i wneud, mae'r er newid ar llinell deg wedi ei adeiladwyd yn llwyddiannus.

i wneud nhw yn ychydig yn fwy wahanreddus neu wahanreddfol yn y sefyllfa pan mae ydyn nhw yn cael eu ailddefnyddio fel pecyn yn apau eraill, fel hyn. A dyna ni i gyd ar gyfer yr newid hyn. Felly er, rydyn ni'n gallu troi y sponge i fod yn dyddiad fel hyn. Os ydyn ni'n yn Llandderbyn Tydalen, mae'n yn dal yn gweithio yn llwyddiannus. Ac hefyd, rydyn ni'n gallu symud uh, doi newid i mewn i'r adran cyfhawyd fel hyn. Nawr, ynglŷn â'r dau newid yn gweddilliol yn y rhestr o beth i'w wneud, mae'r rhain yn berthnasol i strategaethau fyddant yn gwneud yr app hwn yn eithriadol yn defnyddiol, sef yr abledd neu gyfleustra neu swyddogaeth i allforio ac i mewnforio rhai restrau gwahanol, ac rydyn yn gallu gwneud hyn trwy'r dwi'n meddwl achwanegu doi botwm ar y brig o'r dudalen ar ochr dde, fel hyn, nawr, ar nesle 40 i 42, dwi wedi gwneud ambell o amnewydau i'r cod. Yn gyntaf, dwi wedi newid yr tag ar gyfer yr peniad oddi wrth H1 i H2 i wneud y teitl yn ychydig yn llai, ac wedyn Dyn nhw wedi mewnosod yr prydoledd saith dull i ampenodi yr is prydoleddau saith boddi i fod ar y chwyth ac gyda'r yr ehangder o'r 50 y cant ac wedyn dyn nhw wedi mewnosod y botymau newydd gyda'r uh, destunau i mewn forio ac hefyd i allforio A phan mae'r defnyddiwr yn clicio ar y rhain, mae'r y gyntaf yn galw ar ffwythiant mewnforio ac yr al yn galw ar ffwythiant allforio, ac hefyd gyda'r rhain, mae gyda nhw yr trodoledd saith dull am benodwyd gyda'r yr is protoledd saith boddi ar yr chwyth ac gyda'r yr hengdar o ugain y cant o'r ehangder yr dudalen. Nawr y cam nesaf yw i adeiladu y ffythiau neu mewnforio ac allforio fel hyn. A dyma'r y dau ohonynt, y ffythiau neu mewnforio fan yma ac allforio fan yma. Ond, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r y fideo hwn yn eisoes yn digon hir. Felly, dwi'n meddwl, a rydyn ni'n mynd i barhau gyda'r y ddau o'r rhain yn yr fideo nesaf. Felly, dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn y darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach, a hwyl.